ke a leboga motsamaisa tiro ka re ke re ke a le leboga batsamaisa tiro ba tsamaisa tiro ka manontlhotlho tsela gompieno mme tla ke simolola hela ka go leboga kgosigolo a bakgatla kgosigafelo a bobedi ke mo leboge hela thata gore a ba tsere sebaka sa gore a tlo tlhola le rona tsela gompieno ba gaetsho e be ke leboga kgosikgolo a makgatla ba mosetlha kgosi ntšhaope gore le ena a ba tsere nako ya gore a tla kwano bo botswana a tlo tlhola le rona ra go leboga raetsho le ba ba go patileng ke be ke leboga kgosi sekai yo e leng mothusa kgosikgolo ya bakgatla ga a bua lefoko la gola bohelo ba gongwe ne le le akgamala ga re no go ta wa nna ga go te visionary leader nna ke gantsi ke ra gore ga la batlo le bolela la go tlhama tsela a kere kana kgosi go ka re bua maaka mme la ga batlo le bolela la go tlhamaletsa ka le bolela gore ke mongwe wa batho ba ke mo akgotseng thata ka gore ke lemogile nna ke mmoletse feedback mo matlhong ke maka right ke a go bola gore kgaolo o e tshegeditse thata ga re go batla wa tla ga re tshwara diphuthego um o romela barongwana ba gago jaaka travel administrator gore ba tsamaye le rona re mapalamente a kgaolo ke a go leboga raetsho bonatla bo bo dirile mo kgaolong ena ya rona ya kgatleng mme um ka go setse go dumedise ba gaetsho ke re magosi o tla gano go setse go dumedise baeng ba rona botlhe ba ba gano ba maemo a rileng kana ba v i p le rona ke a le leboga ba gaetsho ka gore le tsere sebaka sa gore le tlo tlhola le rona gone mo tsela gompieno ke ne ke re gape mo bo- ga- mo go fapegileng betsho ke le bolelela gore kana ke eme ha mo boemong jwa tona ya tsa ma- ya local government rre go tla utlwetse o ne a laleditswe mme a se ka a tlhoka go- a kgona go tla mme a nkopa gore le ga nne ntse ke le ke tla be ke le mo lenaneong ke fa malebogo ke le mo palamente wa motshedi east le ena ke mo kopela maitshwaro ke mo leboga gore a ba na amogetse tomo ya go tla kwano bagaetsho um eh, ke re ke leboge thata le bone di-sponsora tsotlhe tse nne di a ntlha di a se kana ipona tsapa le nna ke le mo teng ke mongwe a ke re kgosi ntse a rialo le nna ke le mo teng ka le nna ke ntshitse kgomo um go tla go thusa mo moo ke teng wa go nna yana ke leboga botlhe di-sponsora and all the parastaters tse di galo bagetso ba nne la seka la ipona tsapa ga le kopiwa gore le thusa mme thata-thata mo go gapeileng ke batla go leboga tautonala ga tshela botswana ke tlo lebolela gore ka gore ka gore ga go sena boeteledipele bo bo nonofileng jaaka bo bo tshwanang le ba gagwe dilo tse dintsi tse di diragetseng tse di thusitseng um eh, kago ya lobo nke ba go ngwe di sa diragana nna se ke se itseng kore goromente wa lefatshe la botswana o ntshitse madi a kana ka 5 million go tla go rotloetsa go aga lobole re dirisa madi a ccp constituency project kana constituency funding ka ne ke utlwa mongwe a re um the former mps mme kana ba gaetsho former mps tota ga re bua nnete ba motlotlo kana le bona the current mps ba nonofatswa ke khansele ke batla o leboga khansela a kgatleng ka ga o go faperileng le ministry o ke tswa mo go one gore pe ba kgontshitse gore madi a wa ccp a ntshiwe a thuse go aga lobo la go nna yang ke dikotsalelo tse di botlhokwa thata ba gaetsho ka re tsamaiso ya teng ke gore councilor has to approve gore project e dirwe e approve madi gore a ntshiwe mopalamenta ba saena a stefana la abita kwa reng ya go siang bagaetsho ke dumana le lona so seo se botoka gore se bue se ka tloga kana gongwe ba bangwe gantse la ba utlwa gote former m p sena ba tsaya gore madi a wa tswa mo dipateng tsa bone nya ke le madi a a puso ba gaetsho a le gore bana ba tlhola e le mapa- e le mapalamenta a pele a le ona ke malebogang hela thata gore be bana ba tsaya tshwetso ya gore ba letlele gore madi ao a dirisiwe ga ke batle go tsaya sebaka ga batsamaiša tiro ka re tsatsi e setse le ile ke leboge botlhe ba ba tswang ko magatsheng a sele and in a special way also thank all our ambassadors or representatives of different countries who are with us today and i want to apologize gore program e be ke te- tsere mogoga Eh, we are really profusely apologize for the elongated pro, uh, program because we were supposed to have finished the program around uh, 11.30 but now we are, it's already 1 o'clock so ke a le kopa bagaetsho gore re na dipedi telele mme ba kgatla botlhe ba bagano borre ba mophato bagaetsho banna bagaetsho banna ba bagaetsho ke banna bagaetsho ke mongwe wa bona ntse le mpona ke betsa koma le nna nna ke lenoga borre ba mophato ba legano botho bogolo ja manoga ke a le leboga gore be le le ya bagaetsho le tlo um ipelela lobo le le ntlentle le ke leboge bomme ba rona ba mepato le bakgatla botlhe mal- ba- baemedi ba di-vdc um botlhe ba le leng gano betso in a special way ke le leboge fela thata ke be ke leboge le modimo o kgontshitseng tiro ye because ga ne se ka modimo ba gaetsho tiro e nka be e sa kgonagala bangwe ba rona gongwe jaaka ne re bua re utlwa gote mongwe gate o sianisiwa ko sepatela gongwe ba nka kile modimo a dira gore se ka ra tlaga ra lwala mme modimo o ne a re letla gore re tlo tlhola ga bagaetsho re mo lebogela thata mo go faphegileng jaaka ne ke bua ga ke batle o nnela ruriga ke batla gore ke leboge botlhe batswana botlhe le ba ba lebeletseng ka maranyane go lebeletse re nako ya gore re lebelo maranyaneng re lebelela tiro e ntlentle e dirilweng ke bakgatla ka boeteledipele bo bo visionary kana bo nang le tobelopele ke leboge two mcs yo mongwe e le mokgonyana wa me metsi lebekwe le sega metsi um seleke for the able able for the ability that they have the ability they have actually used to drive today's uh, program ne ke re ka maoko a kalo ba gaetsho ke le leboga ka pula
ra leboga hela thata eh, honorable mabuse pule ka magoko ao a gago a malebo